Kiko a pasa ku David? Kiko tabata ta David su problema? Wak kiko e hòmber ta bisa, versíkulo diestres, Señor, por fabor, libra mi, hasi lihé, Señor, yuda mi. Aa? T-tende kiko e hòmber ta bisa dje palabra akí? Señor, Por fabor, libra mi. Haci liye, Señor, yuda mi. Un versículo kisas ku bo no ta ni komprondé ki sentido e tin, pero na kuminsá mi ke bisa bo ku e ta un salmo personal, algu ku ku ta den bo i bo sa ku no tin ningun hende ku por yuda bo o ku por saka bo di e situashon aki. Bo ta comprende mi? Ora bo lesa Salmo cuarenta, versiculo diestres, bo ta mira cu e homber aki tabata den un situacion tenso, un situacion dificil, delicado, y e ta consciente, consciente cu niun hende no por yudele. Mi no sabi awe meinta ken bo ta, mi no sabi awe meinta kico nos por ta pasando aden, i kon serio bo situacion ta. Mi no mi no sa si awe meinta bo grito, bo oracion lo ta mes cos cu di David. Comprende? Caminda cu bo tambe lo ta bisa, Señor, por fabor, libra mi, yuda mi, saca mi di e situacion aki. Señor, no ai, no mañan, no awe, pero lih'é awo, purá, ayera mes, si tabata posibel. Dus David ta den un situashon ku ningun hende no por yud'é. E tabata sa ku e úniko hende ku por a yud'é tabata Dios. Goliat no solamente ta un higante. Kap'é? Mayoria di nos a djis lesa e storia ku David a mata Goliat. Lesa un tiki mas. Buska den Krónikas. Lesa Reyes. Bo ta mira cu Goliat ta un homber cu for di tempo cu e ta mucha y e ta bay scol, no ta tin niun hende cu por a pone Goliat su lomba ariba flur. No ta tin niun hende. E gayki ta campeon. Goliat tabata ta un campeon. Nunca e tabata tin un knock-out, ni perde niun pelea. El a topa un mucha di diesshete aña, por lo menos nan ta carcula, ok. Teologonan ta pensa diesshete, por ta e ta tin diesseis, diessinco, I don't know, nan di mas o menos diesshete aña e gaiky ta tin. Un gai di diesshete aña ta para dilanti di un campeon mundial, rumannan, increibel. Dal e gaiky un piedra den frenta, e homberky ta cay bay tera, kita e homber su spada, fe dje, mat'e. David ta e úniko guy ku ta drenta historia, historia, rumannan, ku na traha un rap, un músika. Mi no sa si ta ta salsa, por ta na hasié merengue, mi no sa kiko ta ta, pero nan tabata kanta, David a mata dies mil, Saul a mata mil, Saul a mata mil, David a mata dies mil. Mi no sa kon bo tin ku pone den merengue. Ha? Saul a mata min, David a mata diez mil. Min sa, pero en todo caso, te único homber cu te drenta cu un tremendo, rumanan, música, traha cu su nomber, mostrando su poder. Tende, Salomon, tende, te homber di mas rico di mundo, pero lo que tur tin cu comprende ta, cu e riqueza di Salomon, dos tercera parti tawata di David. I un tersera parti so Salomon a traha p'e. El a bira e hòmber di mas riku pasobra el a eredá e dos tersera parti di su tata. Pero i realidat, e hòmber di mas riku tabata David. Ki min, e gai ki na un edat yòn a haña fama. Na un edat yòn e gai ki a logra haña un posishon di rei. E gayki tabata tin tur kos. No solamente e ta tin kantika, rekonosementu, un hòmber poderoso, tur kos e hòmber ki ta tin. Dikon e hòmber ki ta yega siendo bo tin tur kos? Rumannan, bo nunka yegi pensa hende pober so tin problema? Haló, kuantu di nos lo ta pensa, Hòmber, si mi tabata riko, ha? Lo mi no tin problema, gayo. Oh, kon e ki ta pasa ku hende pober so? Hende pober so no por tin nada. Kua, kuantu di nos no ta pensa ku si mi tabata riko, oh, lo mi tabata felis? Haló? Tur e hende riko na oe mi ei ta bisa amén. Kiko mi ke bisaba oe mi ainta? Kiko a pasa ku un hòmber ku tin asina tantu éksito, un hòmber ku tin asina tantu poder? Un homber den un situacion asina tremindo. Kica pasé? Kico? Tende con e homber ki ta splica su caso. Wah, wah, wah. Ora mi wak versiculo uno y dos, pero dos, pa bo comprende dos, pasobra aki m'a haci, m'a bay na Djestrés, m'a mustrabo e homber ki su grito, pero en realidad e contesta dje homber ki su grito, Ta sali di versikulo un, pero pa mi komprondé e hòmber ki su situashon, mi tin ku lesa versikulo dos, i e ta bisa lo siguiente, Djis pa bo wak. Versikulo un, Mi a spera, spera so den Señor. El a drei mira i a tende mi grito di ouksilio. Anto awor mi ke mustra bo kiko e hòmber ki tabata den. Wak. El a saka mi for di un pos fatal, for di lodo di e tanki. Pero e palabra traduci ta traduci na spañó for di un tanki, ehm, ah, for di lojo di e tanki, pero na spañó e ta bisa, oh, con e palabra, fo, con? Lodo senagoso, ay, ay, ay, ya, awe bo sa ta ya Spaans, geschiedenis, aardrijkskunde, theologie, tur koba ta ya pare awe. Pues kiko e homber ki ta bisa? Ey mi problema, mi problema, mi ta comparele cu un hende ca cay den un tanki di lodo. A mi no sa si bo ta compronde. Bo sabi, uh, ta tin un tempo cu ma landa den casi tur e damnan na Aruba. Casi tur. Y den tur e damnan aki, pa bay saca hende. Esey mas. Hopi hende. Ke men ku otro palabra, loke mi ke spliká bo ta, tin un problema ora bo ta landa den un dam. E awa i ta así na sushi ku bo no ta wak na unda bo ta bai. Ke men bo drinka un djis, djis, landa e bounan, landa e bounan. Pero e dam tin un problema ku laman no tin. Anto hopi biaha e hendenan ki ku tabata hunga dominó, ku tabata landa den dam pasobra bon ta tende kone mas, bon ta tende kone mas, pero tabata bai landa den dam. I ora bo bai landa den e dam, ku bo trapa den e lodo, e lodo ki tin tendensia di tene bo pia. Anto e ora bo ke prèske e otro pia pa bo saka e pia ki, E pigi ta bai mas abou. I na e final, ey, bo cu un problema di bringa i bounan si bo no sa ki bo ta haciendo. I si bo cu un par di drinks den bo body, pió. Kico mi ke bisa bo wen mi ainta? David ta compara su situacion como un situacion cu bo no ta wak nada. Mas bien sinti mi ta sinti cu ta chupa e coki ta chupa mi. I hiba mi mas den fondo di tur loke ku mi por ta. Ke mei ku aki ta asina difisil ku mi no ta mira solushon. Mi no ta mira i no tin solushon. Bo ta komprondiendo e gaiken su kaso un momentu, rumannan? Hm? Hèlo? Bo sabe ku aki ta un problema personal ku e gaiken tabata tin. E gaiken ta tin un problema. Ku engeluk no tabata Goliat, no tabata plaka, no tabata salut. Rumannan, problemanan serio mi ta menshoná. Goliat no ta wega. Ora Goliat menasá nos bida, ey, ora Goliat menasá bo bida, bròder, bo, bo no tin chèns, nò. E ta grandi. E ta un abusador. E ta probechá di bo situashon. Malesa, kere mi, Hopi di nos tin ku djis rekonosé i pidi Dios miserikòrdia i yuda nos den e situashon akí. E tin bia bo no ta kere, pero e konsekuensianan di loke nos ta kome, di loke nos ta bebe, di e tempu ku nos ta drumi òf deskansá, tin konsekuensia hopi fastioso ariba nos salud. Tur loke mi ke bisa bo ta, nan ta problemanan serio. Pero e hòmber ki tabata tin un problema, mama, e hòmber ki tabata tin un problema asina serio ku e tabata konsiderá su problema, Mi ta den un tanki di lodo. Mi situashon ta asina malu ku eindelijk mi no ta mira salida. David su problema tabata un problema pa bo komprondé e. Profesia di Hesus den misun kos ke men. Pa mi komprondé David su problema, mi tin ku bai wak Hesus. Tende, rumannan. Hesus den e sero Getsemaní, ora ke tabata sudando sanger i e tabata pidi Dios, Tata, Señor, laga e kop aki pasa mi forbei, pero no mi boluntat, Bo boluntat wòrdu así. Ta meskos di profundidat ku e problema di David den su situashon. Dus loke Hesus a sinti na e krus pa pa nos komprondé ta splika nos David su situashon. Kaminda manera mi a bisa bo, rumannan, den e lodo bo no ta mira nada, bo bo no sa ni na unda bo ta bai ni bo sa kiko bo ta hasi. Bo no ta mira solucion den e awa ei. Rumannan, den awa ora su bai laman, bo por drift, bo por landa, bo por haci tur cos, pero den lodo, ey, cree mi, no sa si ni landa bo ta landa bai dilanti, mas bien ta sink bo ta sink y ta fondo bo ta bai. Entonces, ora mi pone mi, mi, mi, mi comprendemento pa wak esaki, David y Jesus a pone un cos nan a haci. Hey, rumannan, mi ta kere nos tin yen coro chikito ki diga nan tambe hunto cu nos, yen predicador mas. Awe mi ta tur hende ke predika un tur ku mi, tur e geng na aki ke predika. Ke mi ke bisa bo ta esaki, E hòmber aki a komprondé un kos, ami no sa den ki situashon bo ta, ni kon difísil e ta. Mi no sa kiko ta bo problema, pero si bo awe mainta ta pensa ku no tin solushon pa bo problema, ku bo problema ta hopi profundo, e por ta un bisio. Hesus tabata konosé solushon. David. tambe tawata konosé solushon. Anto awe meinta, Dios a tresé bo fe bo kas, Dios a lantá bo fe bo kama. Dios a tresé bo awe meinta, no pa tende un hòmber papia, no pa djis bin selebrá Dia di Mama. Dios a tresé bo awe meinta, pa konfrontá nos ku un kontesta, pa konfrontá nos ku un solushon, pa konfrontá nos ku yudansa. Tende kiko David ta bisa? Tende, Señor, yuda mi, yuda mi lih'é. E otro banda mi tabata puntra, Hey, kiko tabata e hòmber ki su problema? Kiko ta e hòmber ki su situashon? Rumannan sa kiko tabata e hòmber ki su problema? E hòmber ki tatin un yu hòmber ku yama Absalon. I Absalon a hinka den su kabes Mi kier e lugar di mi tata. Mi kier e posishon di mi tata, i mi kier ta rei di Israel. I e mucha hòmber aki a hinka den su kabes di persiguí su tata. Rumannan, bo no ta kere ku un hòmber ku a mata míles di sòldat. Tende, tende, lami naba un idea. Den un pelea, den un pelea ku David a bringa, Rumannan, nan mester a habri su man pa saca e spada di su amigo, di su man, di nan man. E hendenan aki a bringa cu un spada den nan man, no? Asina tanto tempo cu nan man no por a habri pa los e spada. Nan a mata asina tanto hende cu David a drenta historia Caminda cu e cantica cu mi a bisa bo cu nan a traha p'e, ya vi ta mata dies mil, ey, ta casi un och, een achtste deel di henter e pueblo di Aruba. Si David ta bringa ocho dia, el a caba cu Aruba. Comprende? Ochenta mil hende aki riba. Tur loke mi ke bisa bo ta, dies mil, no, shen mil hende nos taba era. Ta een tiende deel e homber aki a mata di e isla aki nada. Rumannan, bo ta kere e tin miedo di bringa cu su yu? Si bo a mata un gigante, bo ta kere bo tin miedu di Absalon? Bo ta kere bo tin asina tantu plaka? Bo tin miedu di Absalon? Ha? Bo ta kere bo tin asina tantu poder, asina tantu sòldat? Bo tin miedu di Absalon? Pero rumannan sabi algu? Un problema familiar, un problema entre un tata ku un yu, Ta muchu mas grandi ku enfrentá un gigante manera Goliat. Hey, un problema di un yu ku un tata ta muchu mas grandi ku un problema di falta di plaka, un problema di salut. E hòmber ki a ñe den un situashon ku e no tabata tin alternativa, Kon mi ta bai dil ku e yu rebelde aki? Kon mi ta bai dil ku e mucha loko ki? Cu ta hinca den su cabes, cu e ke benta mi abou pa coy mi posicion. Con? Con mi ta e deal cune? Dios, yuda mi lihe. Dios, yuda mi awor pa ami no tuma niun decision of pa ami no haci nada pio cu loke ke gaiky ta spera of merece. Rumannan ta komprondé e hòmber aki su situashon? Mamanan ta komprondé awor e problema familiar aki? Bo por imaginá bo kon profundo e kos aki ta ku e hòmber aki tabata pará na un lugar hende ami tin ku mat'é òf e tin ku mata ami? Hòmber, o señor, mi mi mi mi no sa ni na unda pa mi kuminsá. Bo sabe, rumannan, Ami ta pensa e milagernan, e e ora bo wak e homber ki kon e ta papia di eigenlik su aktitut e di ami un kos mi a haña sa den e problema serio ki, den e situashonnan difisil awe, mamanan mi kier regalá bo un regaldo, tatanan, yunan, pero speshal na e mamanan, kiko e homber ki a komprondé. Pa mi komprondé e homber ki su aktitut, rumannan, Versíkulo un ta duna nos e kontesta di e hòmber ki su aktitut. Tene kiko e hòmber ki di, Mi a spera. Mi a spera. E di, laga mi wak nan, sí. Mi a spera. Spera so den Señor. Wak ki Señor ta hasi awo. El a drei mira, mi i tende. Mi grito di ousilio i el a saka mi for di e pos fatal, for di e lodo di e tanki aki. Bo sabi, Dios kier nos komprondé esaki, rumannan. Mi ta kere hopi di nos ta pensa Dios kier sakrifisio. Bo sa, kristiannan ta pensa Dios kier sakrifisio. Dios kier pa mi haci esey, duna esaki. No, no, no. David a comprende cu Dios no ta interesa den sacrificionan di ofrenda. Pero Dios, bo a habri mi orea y bo no kier bestia kima ariba altar, ni sacrificio di pordon. Dios kier nos obediencia. I bo sa kiko ta nos obediencia, rumannan? Ku nos por dj'i sinta warda, konfia i dependé i pone nos problemanan den man di Dios. Sei Dios kier. I ora nos hasi esei, rumannan, Dios tin kapasidat di trese kambionan i trese solushonnan den nos problema. David tabata sa, Ei, mi ta spera riba Dios i mi ta konfia Dios. I Dios no a lag'é na kaya, rumannan. Señor nunka. Lo laga nos na kaya, Pasobra Dios su miserikòrdia lo ta semper, su bondat i su fieldat lo warda nos di tur peliger. Tur loke mi ke bisa bo awé ta, Ami no sabi di unde bo ta bin, mi no sabi kiko bo ta pasa den. Tur loke mi ke bo komprondé ta, David a siña un lès, Mi ta un bon bringadó, mi a bati Goliat, mi a mata dies mil sòldat, pero ami No lo mata mi yu i mi no lo bringa ku mi yu. Mi mester di un alternativa, mi mester di un solushon den e problema ku mi ta konfrontá. Mi no sa kiko ta bo problema wen mi ainta, mi no sabi kon e situashon ki abo lo indentifiké. David a indentifiké komo un tanki di lodo, pero e hòmber ki a duna nos tambe shona, Mi tin un alternativa, mi tin un solushon, i e solushon ta, Mi a spera riba Señor. I Señor a tende mi grito, i Señor a kontestá mi. El a saka mi pia for dje tanki di lodo i ponele ariba e baranka Kristu Hesus. Awe meinta, mamanan, mi kier konsehá bo, mi kier regalá bo e versíkulo aki. E por ta na bo kas, e por ta un kasá, e por ta bo yunan, e por ta mi no sa bo mes un bida, Kiko ku por ta e problema wem ainta? Salud. Kiko ke por ta? Laga nos pone nos konfiansa, laga nos pone wem ainta nos bista ariba Señor i laga Dios ta.